aw tunah chuan thusawi kan ngaithla leng a hee pu lalhmingthanga sailo inc candidate tunah i lo sawm ang pu chairman a lawm e. sawi tur ka ngah hle mai a, amaherawh chu Pathian in rem atih chuan joint platform kan nei leh dawn a ni sawm thum velah hian chutah chuan I eng emaw zat chu kan sawi turah a ngai ila tukin zînah kan sawi vek thei lovang tih kha kan sawi hmasa lawk duh a ni. Eng emaw chen a pawimawh zual nia ka hriat te kan sawi anga ngun deuhin kan lo ngaithla dawn nia. Mahniah ZPM leader zaawm tak Hmailengah lo kal a, helaiah hian min han khik deuh hlik a ni awm a, tlem azawng.

A tul la tei awm ve a, han sawi kan duh deuh a ni. Hei MPF kaihruaina in kan ti a, mi insawi chhiat vak vak te an dil awm hian an rem ti lova, chuvang chuan tumah kan sawi chhe dawn lo. A pawnga takin amaherawhchu chu thil nihphung han sawi fiah ve rawh chu a tul tihna ka nei deuh a, tlem tlem azawng han sawi ka tum a ni. Hei mi thenkhat chuan ZPM a seat chang lo ti tau bang Congress-a dindan kawng va kher a, engmaw titi a intat lut Ah te min lo ngai a, media lamah te pawh min sawi nasa hle ni. Amaherawhte chu kan han sawi anga kan hrethiah mai tura kan ngai a ni. Hei zpm ah khan ZNP in sanghnih pariat ah kan han ding ve a. Sanghnih pariat ah khan ZNP in party tehreuh tein neih thinglung khawng in i ti teh ang. Helai bial tan tiin kan hna lo thawh ve. Hna uiawm tak kalsan in helai bial tan kan lo ding ve tawh a. Ka sikul naupang te, ka thawhpui te min ngai khawp mai, kei pawh ka ngai. Mittui nen kan inthlah a ni ber mai. Tiang chuan hun rei tak kum sawm zet ka lo thaw tawhna GC High School chhuahsan in kan lo ding ve kha a ni a. Amaherawhchu chu kan hun a ni lo ania nge, kan tling zo ta lo va, kan sawrkar bawk lo va. Amaherawhchu chuti chung chuan party-a te theng angin kan inhmang zui a. ZNP General Headquarters-ah kum li vel lai Secretary-in kan awm ve a, Pu Lal Dawma kaihza vengin kan phak tawk tawkin Kan lo che ve thin a ni. Tichuan, hun a lo kal zel a, chhungkaw khawsak te lo harsa a, eizawnna mumal nei bawk si loh chuan political party-a active tak chet te pawh a lo har a. Ka nutute pawh ka hrilh a, sikul lamah thawk leh tura sawmna ka dawng a. Ka dil ni hauh lovin West Phulpuia Headmaster turin kan hotuten experience kum nga nei an duh bawk si avangin min sawm a, tiang chuan ka va thawk leh ta kha nia. Tichuan hun a kal zel a. Japan ramah training turin an ve ta hlau mai a, khawvel ram hrang hrang atangin mi zanga vel zetin an dil a, mi sawmhnih pasarih chauh an thlang a, chutah chuan ka tel ve ta hlau mai a, tichuan ka kal dawn hian ZNP a kan President thin Pu Duhawma pawh thiantha te an ni a tiin Enge i ngaih ve dan le? Ṭhai tih zawng te ni em le? Ka tia ka rawn a, a office ah thingpui te kan in a, Phulpui a high sikul a ka thawhpui pakhat ka hruai bawk a, ni pawh a tel ve zel a. Tichuan. Pu Duanga chuan a a tha hle mai, ka fapa chu ni ila han kal ngei teh ka ti ang, eng pawh ni se party tan te pawh ram tan te pawh ala tha dawn asin han kal teh khai, ka duhsak khawp mai che han kal angin i lo haw hunah chuan Dampabial chu i keipui sahauh ṭun dawn nia. Tum a nan chuh buai lo che min ti a ni. Mahse hun a kal a, inthlan dawn a lo ni a, sanghnih sawmhnih pathum election te a lo ni dawn a, message te pawhin kan inbe zauh zauh a, kan han inti a, eng pawh ni se bial ni rin tih ang te an han thlep thin a, chutah chuan party president in min ko chho a. Vice President-in lo leng rawh ti bawk a, ZPM President leh Vice President te chu ka hmu ve ve a, anni pawhin ah hna helama ka thawh reng kha rem tawh lo a, Party Member ka nih ve a hun tawh an tih thu te min hrilh a. Member i rawn ni ve ngai tawh a ni. Party ah i lo luah ngai a ni. Kan lawm lut cheng a, thu te i sawi ang a, a sawi te pawh i sawi rei lui deuh dawn a nia. Min ti a, duhsak takin min sawm a. Tichuan, Nomination Committee member te pawh kan awm hlawm dawn a. Aa ni hi candidate a that mai dawn hi te pawh kan ti nghal mai. Na rinawm ni lai nia Nomination Committee kan thu dawn a. Chuta rel hman hi ngei tur chuan i lo luh tawh ngai ni? Min ti a. Nimahsela hmanniah zpm leader chuan a lo bang ve ringawt a, min han ti ni kha tiro. Kohhran upa te an ni ve a, engei awmzia aw ka ti thin. A chang leh. A ni lo luh hi chuan candidate tur kan ti fel vek tawh te pawh ti ni awm e. President te Vice President ten khatiang khan min ko chho a, khun khan takin thil kan sawi ho a, party a ka luh dan tur te, programme engkim mai khi laiah Kan sawi ho kha a nia. A hmain kan lo ti fel vek tawh han tih te kha kan President te khan an hre ve reng reng lo a lo nia. Eng nge ni awmzia aw ka tia party thenkhat hi chu hruaitu te an awm a lal deuh dang te hi an awm a a buai thlak nawk mai ni kan bialah pawh hian party hruaitu te an awm a. Kan party zpu nau te pawh hi ka ti thin a, party hruaitu te kan nei a, lal deuh dang te pawh hi kan nei emaw ni aw te pawh ka ti ruk ruk thin a ni. Tiang tha kan nei hle mai a. Headquarters lamah pawh chutiang tho chu a ni. A bawithlak khawp mai, ka sawi chhe hran lo. Eng pawh ni se, kan sawi ber a chu. Thil dik hi sawi mai la, thil remchang leh lo a awm a nih chuan fel takin sawi mai la. Keini te pawh chutianga candidate tur ten lo ti fel vek tawh a nih te chuan. Aa ngawi teh u, he lam atangin candidate tha deuh mai kan pe dawn che u. Kha lam dam paw bial lam atang chuan rutna lo siam lo mai u la, kan tih dan hi lo pawm hram mai teh u. Lo ti tha hle hle se heti hian kan ni nuaih lo tur a nia, an lo ti nih chuan. Amarawh chu engmah chutiang ang hriat a ni bawk si lo a. Kan leader-a khan amain a lo hre ru pawh chu ni maithei a. midang chuan an hre lem lo niin a lang a ni. Awle, tikhan hun a kal zel a, kan an ti chho nak nak a, a hrehawm viau mai. Candidate atanga ni lo turin, kiang hram turin tih tak zetin zpm leader chuan min ngen a, a ngenin ka ngen che a ni min ti a. Engpawh ni se i awmna tur Board Chairman ah kan ruat cheng a, kan sorkar ve hlo anih chuan i pawimawh dawn a ni min ti a. Mla na ran aiin thil i ti thei zawk dawn a ni min ti a, kan ruat tur che i ziak in kan dah thlap ang a ti bawk a ni. Mahse hun a lo kal a. Kei chuan, E, chutiang a board chairman-a te kan awm thei dawn chuan in candidate ve tal chu kan tum lo mai enge? In thu angin, E, kei zawng ka ding ve lo mai ange, kan candidate chu thei tawpin ka lo pui ange, tiin ka thawn chho a. I puitling hle mai, headquarters lam pawh kan thaw veng huai mai. Keini pawhin kan tih tur chu kan hlen ve ngei ang le tih hi min rawn thawn ta a ni. Tichuan, kan awm mai a, party chuan bialviltu an puang ta a, tichuan hun a kal chho zel a, candidate an la puang lo va, candidate an puan hunah thei tawpin kan che chho veng chu ka ti a, Han hit te han chan loh chuan lehlamah chuan thlawh ngaiin kan kiang pawh ni mah se rilru ten a ve deuh va, kan hna te kan lo bang mual pho ve tawh a. Mahni puan thuah la tura phulpuia kal ringawt pawh a khawmipui te an zahawm rum tawh mai nia, amaherawhchu. Keima duhthu ngei a kian ka ni a, min ngen angin ka pawma kan kiang thlap a ni. Engmah harsatna a awm lo, thei tawpin kan ṭang chho zui mai ang chu kan ti a. Amerawt chu tlem chuan tha a za lo ve deuh a, Engmah ka sawi lem lo a, harsatna engmah pawh ka sawi lo, vuivai thu pawh ka sawi ngai hek lo. Tichuan kan awm mai a ni. Candidate ten puan hunah thei tawpin kan inpui mai ang chu tihte pangngai dan a ni mai a. Nimahsela hun a kal deuh a. Chuan phone in ni rawn pe ta a, hei kan hotu ten i din hun a tha a, tling te pawh i tling ngei dawn in a lang a, i tling lo a nih chuan Lalhming Thangan a pui lo che maw a a do che maw tihna a ni dawn a, Board Chairman ah kan ruat ang, kan sorkar ve a nih pawn tih a ziak a kan dah thlap kha. Kan inruat thei kher lo a, ngaihtuah na na ngai ang an ti e kan hotuten a rawn ti ta mai a. A mak hi ka ti em em mai a, gentleman promise a awm a, kan ti ang kan tih hi chu kan ti mai turah ka ngai a. Tichuan kan candidate chu kan inah ngei lo leng leh a, thiante nia engmah inhuatna kan nei lo an thian pa ngawih ngawih a ni. Ani pawn min sawi chhe ngai lo, kei pawn ka sawi chhe ngai lo. Chutiang chu ni a. Kan inah nge a ngai chiahin kan hotu ten i fans ten tha a, a tlin te pawh i tling ngeiin a rinawm a. Mahse i tling lo a nih chuan minga hian a pui lo che maw ni dawn a. Board Chairman a kan ruat ang tia kan dah thlap pawh kha kan ruat leh thei kher lo vang, thial na raw ngai ang an ti. Min pui ngai ni a rawn ti leh ta mai a, hmaichhana. Engati nge aw? Mi tlin leh tlin lo in nghah rik ngawt chu thil awmzia a ni dawn em mi? Tih hi ka ngaihdan a ni a. Kan candidate a tling zo emaw tling zo lo emaw tlawm ngai takin i kiang tawh a, headmaster hna hial i kalsan ve a, board chairman ah hi chuan kan intiam ang ngeiin tlawm ngaiin i kiang tawh a, kan ruat em em ang che kan sorkar ve nih chuan. Am erawh chu theih tawpin lo pui rawh aw tih sela, ka theih tawpin ka pui mai, ka pui ngei ngei. Mahse, rorelna mumal lo tak hnuaiah kan awm tih kha a chiang tulh tulh mai a, ka rilruna hrehawm ka ti viau a ni. Tichuan, keini zawng kan ngawi mai enge ka ti ta a, kan block president pawh a awm ve a ni. Chutiang kan sawi lai chuan a ti chuan, Ni e, ni e kan inti a ka ngawi zui ta deuh a, thla khat lai a keini hi Paul pawh nei lo in awm mai ang hmiang. Pathian in kum in chu kan politics hi la rem ti lo a niang a, kan tluang lo em mai te kan ti a, kan ngawi ta mai mai a. Tichuan thla khat vel dawn lai kan awm a, chutih lai chuan Congress President te an Vice President ten, Helai biala awm mai turin min ngen ta a i ti teh ang, i remchang thei mai lo mi. MLA lo ata chuan i uih awm a lo maw le, kei niin kan duh che a ni, helamah rawn ti mai ta che an ti a. Chuti chung pawn ni sawmhnih pasarih chhung ka la inngaihtuah a ni. Din chak hian ka phe ngai lo. Chu chu mipui hian min hriatpui se ka duh ngawt mai. Ti ta va bang ka ni lo va, Congress a din tum hian ka phe ngai lo vawi khat mah chutiang ngaihtuahna chu ka hmang ngai lo bawk. Kan dinhmunin a zir lo va, ka hu phur chung chung he laia ding tur hian min ngen a. Tawngtain Pathian kan rawn a, a chhanna hut vut phei zawng kan hmu lo va, mahse kan kawng tur a niang a tiin thla khat dawn hnuah kan pawm mai nge kan ti ta a, tichuan lawm takin Congress Party ah kan lut ta a ni. Tunah.